Abusuafoɔ, me kyekyɛ mo nyinaa, me gyedi sɛ Nyame adom mo ho yɛ me nso me ho yɛ paa. Mo awono baako pɛ, mo somfo, masan atena ase bio. Na nnɛ content no deɛ w'ani bɛgye ho paa. Ɛfa ɛyɛ bundle nsɛnsɛm ho, sɛ wate aseɛ ha, kwan a wobɛfa a wobɛnya the cheapest bundle a wode bɛ browse na wa feele na wo ho ayɛ dɛn, wo ho atɔ wo, sɛ wate aseɛ ha. Ɛnnɛ yi no sɛ wotɔ bundle Ɛyɛ day time deɛ three cedis na. Ɛyɛ four seventy megabyte sɛ wate aseɛ ahaa first no na ɛyɛ five hundred but now no wɔn atete so nti no abɛduru four seventy pɛ three cedis sɛ wahu ahaa na ɛno nso no sɛ wohwɛ video a ɛnkyɛ na asa ɛnkyɛ na asa nti no ama yɛ viewers no nyinaa no anaasɛ yɛ fans no dodoɔ naa no ɛntumi ɛnstream yɛ content Sɛ wate ase, ɛnna ɛnnɛ me a wonom me sɛ mereba abɛboa wo kwan a wobɛfa a wobɛnya cheapest bundle a wobɛtumi de abrowse na wode astream yɛ videos no na woayɛ dɛn woafeele. Obi wɔ hɔnom a, ɔrehwɛ video no a, esiane sɛ ne bundle no ɛsua nti no, ɛndu middle mpo, anaasɛ wahwɛ one minute no a na wayɛ dɛn woapɔɔso no because ne bundle no a aka no ɛsua, ɛntumi mfa no nkɔ n'anim. Sɛ woahu? Ahaa, enti na ɛwɔ sɛ Ɔba bedi yɛn me yɛn na obisa yɛn sɛ, sɛn na nneɛma yɛ dɛn ɛrekɔ anaasɛ biribi a ɔnte aseɛ. Meanwhile, ɛwɔ video no mu nso, esiane sɛ ne bundle a ɔnni nti no, na wapɔw so na obebisa yɛn question. Ɛba ne saa na ɛha yɛn yie paa sɛ adeɛ yi, yɛayɛ video nanso no, woahwɛ bi, woatumi afa yɛn number. na wo chate yɛn na wo bisa yɛn question a ɛwɔ particular video no a wo yii number no firi mu no. Enti no ɛnnɛ yi no meba abɛboa wo na wanya the cheapest bundle. Nipa dodoɔ no ara ɛnnim, ɛbi a meka sɛ wo nim o, obi nso nyɛ dɛn ɛnnim. Na meyɛ sure sɛ nka mo nim anka mo bɛ stream yɛ stream yɛ stream yɛ stream yɛ videos ni nyinaa sɛ wahu ahaa nea me ba bɛyɛ ɛyɛ for MTN users sɛ wate ase ahaa sɛ won use MTN na wontumi nyɛ dɛn ɛnyɛ bundle yɛ a meekɛn ɛyɛ for MTN users only sɛ wate ase ahaa na afei Tigo Airtel ɛna nea aka nso no ɛkyire mede the cheapest bundle bɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ mo sɛ wo but ɛnɛ yi deɛ yɛwɔ MTN so sɛ wate aseɛ wei ɛwɔ sɛ nka mede mo kɔ bush o na nka ɛkɔyɛ bush tutorial sɛ wate aseɛ aha but wei deɛ daabi ɛba ne saa mo ho ne sɛ bush bush na ɛdɔɔso dodo sɛ wahu aha naano sɛ mede code ɛyɛ code a wode bɛ sɛkye sɛ forms na ba anaasɛ ɛmma like wode bɛ confirm on wo mobile phone so sɛ wahu ah Wo use bundle biara link no ɛda description yi ase. Wo a wo hu yɛ no bɔ so na ɛbɛboa wo wate aha ebia na meka sɛ a skip wo wo bɛbisa question nso ayɛ dɛn afa ho ɛwɔ description yi ase sɛ wahu aha na ɛno no meyɛ wɔ bush ɛnɛ deɛ wei no yɛnkɔ bush sɛ wate aseɛ aha yɛyɛ wɔ studio na ayɛ guy kakra. Obi nso sɛ ɔpɛ ayi o, ɔpɛ bush, n'ani gye bush ho paa. Paakyɛw wo a wopɛ bush na ɛyɛ a bra na yɛnkɔ wae, me ne wo yɛnkɔ nante nante bush na yɛmbɔ life wɔ bush mu, the bush models, aha, sɛ wopɛ sɛ wo join a bra na wae. aha, enti no ɛyɛ bundle yi asɛm yi a meka yi, ɛyɛ MTN users no, sɛ wo use Voda anaasɛ Tigo Airtel a, na wopɛ sɛ wo use bundle yi bi mpofirim yi anaasɛ mpremprem yi a merekasa yi a, wobɛtumi akɔ pɛkyese MTN sim no bi. Sɛ wate deɛ meka no ase? Ahaa. Sɛ wokɔtɔ MTN sim no bi a, afei na wabɛtɔ bundle yi a meyɛ dɛn mereka yi. Enti no ɛnkyɛ koraa mede code no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ mo, sɛ wate aseɛ? Ahaa. Na mebɔ nkaeɛ nso sɛ ansa na mede code no ɛbɛma wo no, Kɔ Instagram na kɔ follow me at awoluvibes ɛna afei nso tiktok, facebook nso deɛ me wɔ hɔ sɛ wahu o ahaa. Enti no deɛ ansa na mede code no bɛma wo no meretwa me ho aba seesei a sɛ woate aseɛ ahaa. Mepakyɛw Nurseity yɛn location no ɛnyɛ yera kwan koraa mepakyɛw wodu kɛde a yɛfrɛ kɛde baabi bus stop wodu bus stop a Mpakyɛw, wo sɛ wo hwɛ Fresh FM? Fresh FM wɔ abronsan kɛseɛ bi so wɔ kwan yi ho ha ara. Mpakyɛw yɛne no nnidi nhwɛanim. Yɛ store no wɔ Fresh FM opposite ara, kɛde wo ka sɛ wo kɔ Mortuary Road hɔ, Mortuary hɔ nom no a, yɛne Mortuary Road no na ɛbɛn pɛpɛɛpɛ. Mepakyɛw a yɛ frɛ ɔpanin bi Woyooyo, ne nkyɛn ara na yɛ hyɛ wɔ Fresh FM opposite. Mepakyɛw biribi biara a wohia ɛfa computer ho, wo phone ho, sɛ wo phone ɛma wo problem, wo computer ɛma wo problem, wopɛ sɛ woyɛ upgrading of windows, sisi a windows 11 aba, ne nyinaa yɛwɔ wɔ ha. Enti guys sɛ moahu advert no monfrɛ Adom the CEO of Nest IT computers sɛ wate ase ahaa mo nɛɛsefoɔ no a nursing student foɔ no a mopɛ sɛ mokɔ school no wobɛkɔ school a wobɛhia laptop o for project work ne wo research nti ɔbɛma wo Correct laptop a wode kɔ a ɛbɛboa wo sɛ wate aseɛ ahaa obi a ɔkɔ nursing training school biara no okuta laptop enti no advert yi a wohwɛ yɛ ne number ɛyɛ dɛn ɛwɔ so fa na ɛmubɔ nso deɛ ɛɛfo koraa price a ɔde bɛma wo no sɛ wokɔ baabi a wonnya ne saa even sɛ wosɛn de yɛ sika no koraa mpo no a yɛbɛtumi atɔ na yɛdeɛ yɛkɔ deɛ ɔde bɛma yɛn falaa Na sɛ wo nso wofrɛ no na woka kyerɛ no sɛ ɛyɛ MMH Ghana anaasɛ Director Mickey na ɔde number no yɛɛ dɛn maa wo a, ɔbɛte so ama wo koraa sɛ wate ase. Aha, nti sɛ wofa number no a, na woaka sɛ Director Mickey anaasɛ Awono programme so na meyɛ dɛn, mefaa wo number. Nti no fa number no na wo ne no ndi dwa sɛ wate aseɛ. Aha. Enti no momma yɛmfa adom side nyɛ dɛ ensi na momma yɛnkɔ code no so. Kwan a wobɛfa a wobɛnya the cheapest bundle a wobɛtumi de abrowse na woafeele sɛnea woyɛ dɛ wopɛ no code no na ɛtoa so no. Actually no ɛyɛ ussd code sɛ woate aseɛ ahaa ɛyɛ data zone bundle na code no yɛ star one three five star. Two star one hash sɛ wate aseɛ ahaa nti no code yi sɛ wo werɛ bɛfi a mpaakyɛw fa pɛn na twerɛ to hɔ anaasɛ wowɔ phone bi da hɔ nom a fa na twerɛ code yi to hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwɛ video yi bɛwie no wo werɛ nyɛ dɛ ɛmfi sɛ wate aseɛ ahaa. Na sɛ wobɔ ɛno no wie a, option no bɛba, yɛwɔ two gig deɛ wɔ hɔ, yɛwɔ one gig deɛ wɔ hɔ, ɛtoatoa so, enti no nea wobɛtumi no na woafa, nea w'ahoɔden bɛtumi no, two cedis wom, three cedis wom, five cedis wom, te sɛ. Na nea ɛteɛ ne sɛ, Datazone deɛ no, ɛno no ɛɛfo sen nea wode bɛtɔ no daytime bundle no, ɛyɛ. Three cedis no ɛyɛ no ne bɛma wo four seventy megabyte no wahu ahaa sɛ wotɔ three cedis ɛwɔ data zone bundle yi a me ma wo ho code sɛsiee yi a ɛno no wo bɛnya two gig bundle straight gyɛɛ sɛ coins bi pɛ na ɛgu three cedis no so sɛ wahu ahaa but sɛ wokɔtɔ day time deɛ no ɛyɛ star one three eight deɛ no a ɛnru five hundred megabyte mpo sɛ wate ase ahaa ɛyɛ four seven zero megabyte. Nti no sɛ wo compare saa 470 megabyte to 2 gig no a, hey, wotumi hu sɛ ɛyɛ 2 gig deɛ no for 3 cities ne coins no ɛɛfo paa na ɛno no ɛn last for long secret a ɛda ho no no ɛyɛ 24 hours. Sɛ wo starte no anɔpa eight o'clock a, ade bɛkye eight o'clock anɔpa ansa na ayɛ dɛn awu anaasɛ aexpire. Te sɛ sɛnea kokurokoo ɛteɛ no, but kokurokoo no de ɛnspire ɛɛnde sɛ wahu ahaa but wei deɛ ɛyɛ spire. Nti no sɛ wo woyɛ saa two gig na ɛyɛ three cedis no a, wobɛtumi de ahwɛ movies, wobɛtumi de astreami videos, wobɛtumi de ayɛ research bia a woyɛ dɛn wopɛ a Wo yam nyɛ dɛ, ɛnhyehye wo sɛ wei a wohwɛ yi koraa mpo no, wo bundle bɛyɛ dɛ ɛbɛsa. Ɛna wobɛtumi de ahwɛ me videos, ɛyɛ me a ɔno me videos yi, wahu aha, neɛ nti a me mede saa secret yi ɛbɛyɛ nɛɛsefoɔ no o, dodoɔ no ara sɛ wɔn chate wɔn sɛ wɔn nni bundle, ɛnti na wɔn ntumi nstream yɛ videos no, ɛnti no. Sɛ mo ntumi nstream yɛ video ne yɛnim secrets de fa bundle ho ne yɛn nso yɛanfa amboa mo a na yɛn a na yɛyɛ yɛn ho o because sɛ woantumi anhwɛ a yɛn a na wosan ba abɛbusa yɛn question sɛ wahu enti no mo a mo bundle sɛm ayɛ issue wɔ yɛn yɛ video so no ɛnie. Paakyɛw wonim sɛ meekyerɛw na wode akɔ stream obi foforɔ video a me mayɛ the same video no a ɛɛ na menfa sɛ woate aseɛ ahaa menfa. Enti no guys ɛno no no sɛ wahu o ahaa obi wɔ hɔ nom a ɔyɛ download sini ade ade ɔɔ downloadi videos nso esiane sɛ ne bundle sɔɛ nti no na wapɔɔso no wei ɛbɛtumi aboa wo ma wo de atwetwe wo videos sɛ wahu. Obi wɔ hɔ nom a ɛyɛ 138 bundle deɛ no ne bo yɛ ne den enti na ɛyɛ a ɔde ne browsing nyinaa ɛkɔ hyɛ anadwo Enti ɛba ne saa na yɛ videos no a yɛ posti no ɛskipi no sɛ wahu ahaa sɛ notification no ɛba wɔ phone no so a ɛyɛ ɔklɛ ɔklɛ nso a sɛ ɔkɔ YouTube a na ɔhu content ko a ne notification yɛ dɛn ɛbaa phone no so no just because wanhwɛ no on time ɔde kɔhyɛɛ anadwo no nti no escapee no sɛ wahu ahaa enti wei no ɛbɛboa wo ma day time koraa mpo yɛnya posti adeɛ no a wo nsa bɛka ma woagyina so de ahwɛ na aboa wo sɛ wahu ahaa questions no a mobisa no nyinaa no ne nyinaa wɔ content videos no a yɛdrɔpe drɔpe no mu sɛ wahu ahaa enti no wei no ɛbɛboa wo ma wohwɛ a wombusa obiara question wobɛhu nea ɛyɛ dɛn ɛɛkɔ sɛ wate aseɛ ahaa. Nti no guys I hope sɛ maboa mo mm maboa mo paa nti no mede ba awieyi ara ne sa ɛna code no ebia na askipe wo code no yɛ star one three five star two star one hash sɛ wate aseɛ ahaa wobɔ a option no bɛba nea wahoɔden bɛso no na wayɛ dɛn watɔ na make sure sɛ wo bɛ consume no within a day no within a day na ayɛ dɛ aso wo kɔ yɛ five gig a sɛ wo nim sɛ wo bɛ tumi a use no within the day na egyina wo so sɛ wate ase aha na sɛ wo nim sɛ wo ntumi use na ade bɛkyi na wo sika bɛhye deɛ a ɛɛ na yɛ ne nkakra nkakra sɛ wate ase aha enti no mede mo asi a ne saa. Wonte biribi ase a, bisa. Wai, wo a, sɛnea meka no, wo a wo Yusuf wo da ne nso no, wobɛtumi akɔtɔ MTN sim na wode ayɛ dɛn? Wode ayɛ. Ɛbɛboa. Na later no, mede Tigo Airtel deɛ ɛna Voda deɛ nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛba. Wai, enti no mo relaxe. Wai, sɛ wonim sɛ ɛkyɛ nso deɛ a, kɔtɔ MTN sim. Sɛ woahu? Ahaa, na wo nso option no a mekyerɛɛ wo no, anaasɛ code no a mebɔeɛ no, wo nso wobɔ a, wobɛnya bi saa. Why? Mm-hmm. Enye sɛ wokɔtɔ na wo sim dada no wato atwe no. Wode wei no wokɔtɔ for internet only. Sɛ wate aseɛ, aha, internet pɛ. Enti no mede mu asi mu follow me na bibia ɛnyɛ fine. Sɛ wate aseɛ. Peace. Shalom.